Tichuan, he Zentail tel vena Israel leh Zentail awm chuang miah lova inang khat veka thuthlung hmunkhat lalpan min pek hi uire tan pawh pian thar theihna hun hi khawngaihna hun kan tih hi ni a. Chuvang chu Hneplai Bung Sawmchang sawmhnih paruk a tanga sawmthum kan chhiar chuan thutak hriatna fam kumkhat chan hnuah thil kan tih sual lui si chuan sualte tana inthawihnaa awm tawh hauh lovang dotu te kang ralthin thinurna mei kan hma bak a tia. Bunghnih changkhat Changliah chuan Heti ka va chhandamna ropui hi thlah thla mileng tin nge kan awm ang? A tirah Lalpa hmanga sawi ni tawh a hretuten min tih ngheh sak a, a ti avangin a ringa baptisma chang chhandam in awm ang tih khawp vel a mihring zawngin zawngin an sawi hmain Isua na sawi hmasa ber a tirah Lalpa hmanga sawi a ni. A hretuten an ti nghet, tute nge hretu Luka ziabung sawmhnih pali chang sawmli pariat ah Lal Isuan Petera te kha thu hretuin ni a tia, chu chuan Pentecost ni ah mi sangthum an baptist khan, a ringa baptisma changchhan damin an awm ang tih kha an rawn baptist ta a, an rawn ti nghet ta a nih chu. Chiangin ka ring a, chu chu tun hun hi a nih avangin he khawngaihna hun hi kan pawisak lo va, kan hawisana kan mausam chuan Gentile tan chhandamna awm dawn tawh lo. Mi Thiangnimah min lawr anga Zentail Kohhran hi chunglam ah chawikang anga a chawikan a kan tel loh vaih chuan Israel ten hapta an hmang leh daih anga an Israel hapta ah chuan Zentail Abraham-a Pathian, Isaac-a Pathian, Jacob-a Pathian a nih leh daih tawh dawn avangin Zentail tan hun awm dawn tawh lo. Tlua kha an tawn thawh leh chuan an thawh leh hma leh an tluk inkar ah Zentail khawngaihna tu chhung a ding mai zawk a ni. An rawn thaw leh hnuah chuan Israel nihna an thaw leh dawn avangin Gentile te pa, Gentile te Pathian ni lovin Abrahama Pathianin a kal leh daih dawn tlat. Chuvang chuan tun hi hun lawmawm tun hi chhandamna ni a ni tih kha kan pawm angain a lang a ni. Thupuan bung sawm leh pakhatah khanin kan hmu a, thuhriltu pahnihin thu an zuk hrilh anga Tichuanin khang an thu sawi hria khanin mi tam tak ten Lalpa Messia kha an lo ring dawn a ni. Chutah chuanin khang kha sakawlh in an ti duh dah a nga, tichuanin hrehawm nasa tak kha an tuar anga an lut vanram ah an kai theih tur thu kha a inziak a. Chuvang chuan Khati lai khan hrehawm te hian tuar ve la min ti duh dau che. Lali Su kha an thusawi ang kha lo ring ve tel a zen tel ni bawk si. Tho chung hianin kha mi te zawl nei te thusawi ang kha i zuk ring ila. Tichuan mar tar ve ila chhan dam kan ni ve thei mai lawng maw? Vanram ah han kan lut ve thei tho mai lawng maw? Tih kha kan zawt duh a ni. Thuthlung thar kohhran a lo ding ta He Kohhran zen te hlun hi Mi Thianglima Thesalonika thawnkhatna bung li chang sawm pathum atanga sawm pariata Mi Thianghlim a rawn lawr huna Kohhran a chawi kang dawn ta a ni. Chumi Kohhran a chawi kan hun chiah chu Rome bung sawm pakhat chang sawm ni panga Zentel famkimna tih khan tawh dawn a, Zentel kan famkim tawh dawn a ni. Tichuan Zentel chung lama min lawra min tih famkim hnuah Israel te Kraws an Messian khenbe vanga tluta te an lo thawh leh theih nan, Hapta an hman zawh hman tak lo Daniel hapta sawm sarih na kan tih kum sarih hi an hman turin a rawn inthen leh leng a. Chu kum sarih chu tuna zawh naumang chi khan thupuan bung sawm pakhat leh bung sawm pahnih kan chhiar chuan chu kum sarih rawn inthen leh leh tura chu a lai takah bungin kum thum leh chanve ve veiin an then a. A chanve hmasa zawkah thu hretu pahnihin thu an zu hrilh ta. Chuta thu an zu hrilh a an zu auh tura chu zen tel ni tawh lovin tluta Israel te thawh lehna tur thu an zukhilh dawn a ni. Tichuan, thuritu pahnih chuan, Êt, ni sangkhat zahnih sawmruk chhung thla sawmli pahnih kum thum leh chanve thu an hrilh ang. Chumi thu an hrilh chu thil tih theihna mak tak an nei, ruahsur lo tur avang tih pin theihna paw'n nei, tui thisen a chantir theihna paw'n nei. Tichuan, mi zawng zawngin, mi tam takin an hua, tihlum an duh, an tihlum thei lo. An ngei, an haw em em. Chutih lai tak chuan sakawlh kan tih hian a sakawlh ni nala thup tlat dawn. Tichuan, eh, Thuri Tupanin thu an hrilh theih chhung chu a lo ral ta a, kum thum leh chanve hmasa a lo ral chuan miin an huat em em an tih hlum theih si lo a kha. Sakawlh in thu pakhan a sakawlh nina tih langin a rawn ding chhuak ang a, chu sakawlh chuan Thuri Tupani chu a rawn ti hlum ang a. tualcharah ni thum leh chawhma dah ang. Tichuan mite chuan an lo thi ta chuan an lawm ang a, aah, lawmna lehkha ten in thawn ang. Mahse ni thum leh chawhma lo ral chuan van atangin thaw lo kal ang a, thuritu pahnih chu a rawn ti nung leh ang a, chuan a rawn nung ang a, van atangin aw in hetah lo chho rawh u a ti ang a, chung lamah an chho vang tah chuan lir a lo nghik ang a, kum thum leh chanve hmasa ral ta a nih chu maw, lir a lo nghik ang a, Khua chu hmun sawma thena hmun khat a lo min a, mi sang sarih an lo thi. Kum tum leh chanve nu hnung a lo thleng ta chiah a. Chumi chanve nu hnungah chuan a chanve hmasa thurethawp pahnih thuhrilh avanga i sarel lo harh chhuak kha thupuanbung sawm pahniha chuan hmeichhe nau hringtu a rawn ti ta a ni. Tichuan, eh, chu hmeichhe nau hringtu i sarel chuan an mess hi an rawn hring leh ta, an rawn hmu leh ta tihna a ni mai a. Chu tak chu sakawlh inthupa khan a sakawlh nihna thup tawh lovin, i Israel hmeichhe nauhringtu kha a rawn ti duh dah ta a. Tichuan, chu sakawlh chu a rawn ti, sakawlh chuan Israel te chu a rawn ti duh ta ta chiam a, mi thianghlim lawra tel lo Jentail ho zawng zawng te erawh chu sakawlh paina lam tangah siam vek ang. Thupawnbung sawm leh pathum chang riatah leilung pian tira talh tawh ber ram lo nunna buam hming ziak lo piangin chipa inbuk a ti. Sakawlh kha maw? Chuvang chuan Biram tun nunna buamhming kan ziahna chu tuna tui leh thlarau kan pianna hi a ni mai. Chuta ziak loh Zentail chuan Sakawlh chipa in buk anga, Israel chu Israel nihna in an harh chhuak anga, an harh chhuah chuan an Messia an hmu chhuak anga, Messia chiah chipa in buk anga, Sakawlh chipa in buk duh bu dawn lo. Chuvang chuan Chu sakawlpa chuan in ti lal em em in a ka chu Pathian sawi chhiat nen a khat anga, a in lal ber a in siam anga, a din lohna tur a ding anga, chu tih lai chuan leiloh atangin sakawlh dang a lo chhuak a zawl a nei der ber a awm lo ki ang ki pahnih nei a nia, chu thupawn bum sawm leh pathum chang sawm pakhat ah khan chu sakawlh lo chhuak chuan E, sakawlh dang lo chawk chuan sakawlh hmasa zawk lu sarih leh ke sawm nei kha a lim a rawn din sak a, dragon tawng hmangin mi tam tak a bum khawm a, chu sakawlh lim chu biak tur a ni, a ti a. A chibai buk duh lo tu chu an lei leh an hralh pawh phal a ni lo vang, a ti a. Israel ten Messian hmuhchhuah tawh vain chibai in buk duh dawn lo vain an lei leh hralh phal a ni lo vang a, Gentile te erawh chuan sakawlh chibai khan buk duh dawn vain an lei leh hralh phal a niang. Chu vain sakawlh chibai buk duh leh duhlawn awm avangin sakawlh chibai buk duh zawng mi thianghlim lawr tel lo zen tel sakawlh zuitu chu an kutah lem chalah zaruk sawm ruk paruk nam parin chhinchhian niang an ta a ni. Chuvang chuan chu Israel chu sakawlh khan a ti duh dah ta a, Israel an ṭang ve bawk si a, an ṭan ve bawk si avangin Zakaria bung sawm leh pali chang hniah Jerusalem do turin hnam zawng zawng ka khawm ang a tiang khan kha sakawlh pa khan Khawvel ram hrang hrang hnam zawng zawng hi a hawah siamin a khawm ang a, tichuan Israel Jerusalem khawn do rawn ang. A ram zan ve tihchhiat ten a awm ang a, an hmeichhia te pawh manin a awm ang a, an in te pawh rawkin a awm ang. Chutia Israel Sakolina a hote nen beih vak lai khan Sak Israel beitu chu Thupuan buk sawm paruk chang hnih atanga chang sawm hnih pakhatah Lalpan thinunna berbu pasarin a rawn hrem ve leh ang. Chutia thinunna berbu pasaria rawn hrema hrehawmna ina a rawn tuam mup. Muplai khawvel hi Indopui rapthlak Harmagedon-in a rawn a rawn bawh ang a, chutah chuan Indopui rapthlak a thlen tawh dawn avangin Thupunbung sawm pali chang hniah fing sang kha zaruk chhung hi nghawng thle kha thuk thisen a tling dawn. Thupunbung sawm pakua chang sawm paruk sawm pasarihah tumah ruang inphum tur an awm dawn lo vangin va nia van tir koh dingin Chungleng Sava hnenah leh kal mi sa te, sakawr chung chuang mi sa te, lal sa te ei turin Pathian rawiro pui bual saikil turin kal rawh u a ti ang a, muluk kawlten lo thlawkin. Min dopui rapthlak Jehoshaphat ruahma mit hi tlutkalh nel nul chu an rawn ei anga aa tikhan an ruang kha an ei tawh dawn a ni. Chutianga Harmagedon indona rapthlaka chu nia, chumi ram thisen nghawng thleng a thuktlin-na rama kan luh ve loh nan ngaite rukruan ka lo kal dawn a tih pawh kha ani ta nih si. Rukruan lo kal anga chuta luh loh tur chuan inringa puan ven a ngai a, chuta kan puan ven ang kan saruak khuhna chu enge ni kan tih chuan Paula chuan E, engtin nge tih? Nangni zingah Krista baptisma chan kha Kristian in inthuam a tia lo. Isua baptisma, Isua minga baptisma kan chan khan kan saruak kan khuh a, Harmagedona luh lo turin mi thianghlim lawra tel tuin kan in baptis a ni tunah hian. Tih ka hriat a ngai ta a ni. Tichuan chutianga Harmagedon indona rapthlain khawvel a tuam mup mup lai chuan e, kum thum leh chanve hnu hnung a lo ral a, tichuan thupawn bung sawmpakua ah chuan aw Zakaria bung sawmpali chang li ah Tuna kan thupui chiah hi Isua lo kal lehna second coming kan tia kha Olive tlanga ke nghat turin lal Isua lo kal anga Olive tlanga ke rawn nghat anga chu veleh chuan a vantirhkoh a rawn tir anga thupuanbung sawmpakhua chang sawmhnia vantirhkoh an lo kal anga heta sakawlh Isarel tih duh dahtu an hotu pa ber kha sakawlh leh zawl nei tera lim tinsaktu kha a rawn man anga kata kang dil a pai ang chutah chuan a pai anga chumi zawhah chuan Eh, thu puan pung sawm hnih kan rawn chhiar leh ang a, van tirhkoh dang a lo kal leh ang a, khai diat leh chah a bia rawn keng ang a, chu chah bit a rawn ken chuan an hotu pa bersat tan a rawn man bet ang a, tih chuan Leilawt khuar khurum ah kum sang khat chu a vei hma loh chuan che che che thei lo tur in a rawn kalh hnan ang a, tih chuan Olive tlang a la li suan keng ha khan Jen Tel ni a kin ang a, Sakawlh Lalrama ti tawp ang a, Chu ve leh chuan a hnam thla Nisarel Exodus bung thuma Khawizuil a hnitu tui luang rama tiam kha a taka chen turin Isarelta chuan kum sang rawh an rel tawh dawn a ni. Chu chu a kan sawi dan chu a chiang thei mai em aw ti khan chutiang chuan kum sang rorel a lo thleng tawh dawn a. Chumi kum sang rorel hunah chuan leia lal roreltu thuneitu tur te chu Pathian hnam thla Nisarel te kha a ni tawh dawn a ni. Isua lo kal lehna chungchang kan han sawiah hian kan sawi rik tam ber chu mi thianghlim lawr tih te, kum sang rorel tih vel hi kan hre lar khawp mai a. Kum sang rorel han tihte pawhin rei dawn riau in a lang mai a, ro an rel rei dawn khawp mai a, zenda lam te pawhin ngaihtuahpui chuan a tam tham viau mai thei a, kum sang chhung rorel tur a nih avangin hei hi thil thleng tur tak tak nge maw nia? Ar rei tak ro an rel dawn a ni tihna ang lek, khua rei kan sawina ang lek mai hi a ni lo maw le? tih te. He kum sang rorel zuaah hian khawvel hi eng angin nge la awm dawn tih laia hi ngaihthlak a va chak awm ve maw le? Kum sang rorel hi khua rei sawina anga min an ngai thin. Mahse chu pawn pawng sawmhnih chang li ah khan sakawlh leh lemchhe veibu dul awk vanga martar a thi te chuan lo nung leh a Israel ho kha. An lo nung leh a, Krista nen kum sangkhat rorel in ka hmu a tia vain kum sangkhat rorel a hmuh chuan an rel a ni mai e, huarei sawi na mai ni lo. Chuvang chuan kum sang rorel hi a awm dawn, amarawh chu rorel tia vanga agenda nei a rorel tur ni lovin e, kum sang rorel ah chuan Pathianin a hnamthan Isarel te ram pek a tiam a kha an chhehvel ram sawrh indona ramah an awm avangin zalenna chang loin an awm ngar ngar a, mahse, Zentail ni anmahni sala hreng thintute ni a rawn tihkin tawh avangin Israelte khan kha Kumsang Lalram khan chen ve dawn a ni mai a. Chu chuvang chuan he Kumsang rorel hi a awm dawn a ni tih kan hriat thiam nan chuan Setana man anianga sakawlh kata kangdilah pai ni tawh dawn avangin sual khawvela awm dawn tawh lovain chu sual awm lohna khawvelah chuan Israel Pathian hnam thlanin kum sang ro an rel ang a, a nuam em em dawn a, chumi hunah chuan helai Bible chang ka sawi tur hi an rawn chen tawh dawn. Tuna ka sawi tur hi lo chik ula, tunah hian chenna hun ala awm lo reng reng a, kum sang ro rel a chen tur en dawn a ni. Chu chu han ngaih tur Amosa bungkua chang sawm pathuma leh Joela bungthum chang sawm pariatah chuan chu kum sang ro rel hunah chuan a nuam dawn lutuk a, ka buh ka thlai hlam tla ti awm dawn tawh lo. Tlang tin leh mual tin hian hnute tui an chhuah dur dur tawh dawn a ti a. Chuvangin Isai bung sawm pakhat changruk atanga chang eh changruk atanga changkua kan chhiar phei chuan tlang thianglimin a intihna an awm dawn tawh lo. Rul rial ka ko tlangah naupang an tual chai ang a, rul muk ka ko tlangah nausen hnute hneh pang hlimna kut a nghat tawh ang a te ti a. Chinghnia leh sakei bak eh Chinghnia Chinghnia leh Biram no te an tla za tawh dawn a a ti ta. A nuam em em tawh mai dawn a ni. Chumai pawn loin Isai bung sawm thum leh panga phei chuan Kum sang rorel chuan thla leh leh ram pil ril a lawm ang a, pul vang par em a par vul chuk ang a, ram ro ṭain tui hnah lo chik chhuak luah luah tawh ang a, ke bai te pawh sakhiain an zuang an zuang ang a, beng hawng hawng te beng te, mit del te mit te pawh lo var tawh ang a ti. Thla leh leh ram pil ril awmna te chu Satan avang a nia, chu chu an an phuar daih tawh dawn avangin a awm dawn tawh lo sual avanga thla ler te awm a nia, nisen sa lutuk awm te pawh a lo ni ta a, chung zawng zawng chu a bo tawh dawn avangin kum sang rorelah chuan chung chu a bo dawn a, Isai bung sawmruk leh panga phei chuan, A, an mi koh hmain ka chhang tawh ang a tia, Lalpa Malmin Sawmraw ti pawh ngai dawn lo, dil hmain a lo thleng hnawk hnawk mai dawn nih chu. An kawt kaiah te grape a rah bawr thu a thu ang a, tu man, tu ei tur mahin thlai an ching tawh lo vang a tia, bazar a zawrh tur pakhat mah ngai dawn lo, in tin hi in to dawlh vek dawn, tu luah tur mahin in an sa tawh lo ang a tia, vain in hnuai luah pawh ngai dawn tawh lo, in kan nei vek tawh dawn a ni. A nuam em em mai dawn a, chu mai pawl a ni lo leh nghal a, Isai Bung Sawmthum Chang Sawmni paruk ah chuan kum kum sang rorel chhungah chuan, Tuna ni sang kan tih hi a let sarih in ni sarih chhung eng angin a eng ang a ti a, a sang a ti tel miah lo. A eng ang a ti ringawt mai ni. A eng em em tawh mai dawn a. Thla kan tih hi tuna chhawr thlapui kan tih ah hi eh tuna ni eh ni eng tluk hian a eng dawn a ti bawk. Eh thim awm dawn tawh lo ni chu kum sang rorel chuan a nuam em em tawh mai dawn a. Tichuan Harmagedon-a Zentail thibang ho pawh kha sualawm tawh lo vangin a rawn tha len ve ringawt dawn. Zu in mi zu awm lohna hmun a awm a, zu a zu in lo mi thut ve ngawih ngawih ringawt mai ang khan sual awm tawh lovain an tha len ve ringawt a, kum sang chung khan a lo in thlah pung veng a, chu chu Isai bung sawp ru panga dam an chhe dawng a tih ho khan a ni.